האט זיך פארציילט א אינגערמאן, איך האב נאך שוין געזאגט זאלסט זאגן די יענע וואך, איך האב געהערט עטליכע וואכן צוריק און איך האב עס שוין געזאגט, מיין איך האב עס נאכנישט געזאגט דא, אז א אינגערמאן האט מיר פארציילט אז ער האט א ברודער אין מאנטריאל, און מען זעט ווי די השגחה איז נישט נאר צו ראטעווען א מענטש פון א שריפה, נאר פון א פחד, פון א צער, קען אויך דער אייבערשטער מסבב זיין, נישט א קען, נאר טוט כסדר, איינצושפארן פאר א מענטש, נישט באשערט פאר א מענטש א צער, איז נישט באשערט, די הייליגע, די ספרים רעדן וואס די ענין מען גייט צו א צדיק, מען האט א צרה, מען דארף א צדיק מזכיר זיין, כמה וכמה ענינים, א מענטש קען דאך אליינס אויך וואס טון, דערמאל ווען מען דערציילט אויפן אפטע רוף, אז א אידענע, א פשוטע אידענע האט אמאל געזען א וואגן וואס חסידים פארן, אמאל האט ער געזען ווי היינט קען פארן אן א אפשטעל, מען האט זיך געמוזט כסדר אויסשטעלן, די פערדן זענען געווען הונגעריג, מען האט זיך געדארפט אויסשטעלן געבן היי, און די מענטשן אליינס האט זיך געקענט נעמען וואכן ביז מען פארט פון איין פלאץ צום צווייטן, היינט גייט מען און פארט מען דורך מיט א באס פון פון פון אונגערן קיין גאליציע, פון ביז אוקריינא אראפ, אלעס אין איין טאג.

אבער אמאל האט מען געמוזט געשיידט דרויסן, פארציילט מען אז ס'איז געווען א וואגן מיט חסידים געפארן צום הייליגן אפטער רב, און זיי האבן זיך אפגעשטעלט ביים אפטער רב, ביי איז זיך אפגעשטעלט דארטן, און איר קענט די בעל לחצני, די פרוי דארט, די בעל לחצני האט געהאט א קרעטשמע, צו סתם אזוי זיין געשטאנען ביי איר, ווי פארן אזוי, ווי פארן אידן, מיט א וואגן, א וואגן מיט אידן פארן, מ'פארט צום הייליגן אפטער רב, אידן דארפן ישועות, רפואות, זאגט זי, אך! איך קען דאס שוין פון אים, ער קען גארנישט, ער קען נאר, איך בין געווען ביי אים, כ'האב מזכיר געווען מיין צרה, זי האט דערציילט א מעשה מיט א צרה וואס זי האט געהאט, ער האט מיר אליינס געזאגט, בעט דעם אייבערשטן דער אייבערשטער וועט דיך העלפן, איך האב טאקע אזוי געטון, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן אזוי, אבער דען דארף מען פארן צו אים? איך כאפ נישט, אויף ווער האט איר געקענט אריינברענגען אז מענער זאל בעטן דעם אייבערשטן?

טא מיין ברודער וויל עפעס גיין שפאצירן אינמיטן א גרינעם דינסטאג וואס עפעס אדער די קינד האט עס געזאגט אז אפי' געזען א באבע מיט חלדער נישט שאדן מ'גייט אן גיין די גאנצע משפחה מ'הייבט זיך אויף מ'גייט שפאצירן א קומען צוריק זעהט מען פייער עס איז פייער טראקס געווען א שריפה א קנישבער זיי אינדערהיים די שכן אויבן ס'האט געברענט אויסגעהאקט שוין אלע פענסטער דארט איז גע. איז ווען זיי וואלט געווען אינדערהיים דער פחד כאטש ווי עס האט נישט געברענט ביי זיי אינדערהיים די פחד צו חלילה ס'זאל נישט אויסברעכן ביי זיי און מען האקט אויס די פענסטערס און די קולות מיט אלעם די גאנצע דאס קען טראמעטייזן קינדער יעדער ווייסט ס'קען אמאל טראמעטייזן פאר יארן אפילו ס'איז נישט געווען באשערט פאר זיי נישט נאר דאס אייך נאר די עגמת נפש און די פחד אויך נישט נאר פארן שכן יא פאר זיי איז סתם נישט חשבונות פון הימל האט דער אייבערשטער משחרר געווען די קינד האט גענומען פארפירן ער וויל גיין אוודאי ער וויל גיין שפאצירן מען האט זיך אויפגעהויבן די טאטע האט די גאנצע משפחה האבן געגאנגען שפאצירן און מען האט אויסגעמיטן די גאנצע עגמת נפש. ס'איז א קלייניקייט, א קלייניקייט, אבער ס'איז א קליינע זאך און זעט דערין א גרויסן באשעפער, פארוואס? ווייל, ווייל, ווייל א יעדע עגמת נפש און יעדע זאך און יעדע וואס א מענטשן עסן זיך און וואס מענטשן ווערן קראנק און מענטשן ווערן, מען מיינט אלץ, ס'איז דא א ווערטל אויף אויף אידיש און כ'דארף עמען אויסמאלן, יעדן דאכט זיך אבער יענעם לאכט זיך, וואלט געהאט יענעמ'ס געלט וואלט ער נישט געהאט קיין עגמת נפש. מען מיינט טאקע, מען מיינט טאקע געלט קען אלס העלפן, איך נעם נישט אוועק אל יעדע לומפערן וואס ער בארייוועכט, אבער פארקערט איך זיך אן א טובה פאר די עשירים, עשירים ליידן אסאך פון עין הרע, היינט איז עס די טייג, לעשן עין הרע, מענטשן פארגינען נישט, מען טראכט זיך מיט יענעם גייט דאך אזוי גוט, איך זאג טאמער טויש איך דיך וועל ליידן איך, פארקערט איך איך טו א טובה פאר די עשירים, מען דארף זיי נישט אזוי מקנא זיין, מען דארף זיי נישט אזוי באעין הארען, ווייל יעדער האט זיך זיין פעקל, מען מיינט טאקע.